Rekebitse item number 9 puo ka tsala rre semnakedi rre semnakedi o tla kwano ke ratile gore sefela gate ga re opela sefela se ngata ke ona o sutlha ka ka ka ka ka ka dikgare tse re di ipeileng mo sone se a ba a phatlhalela fa re semna kedi
kgosikgolo ya bakgatla re kgafela kgafela kgosi ramono bakgatla ka kakaretso lapa la borapheto te ke dumediseng mo dineng la jesu keresete morena wa rona ke tla nna bokhutshwane thata mme ke simolole fela ka go araba um se se beileng mo mo lenaaneng le la gore tsala nako nngwe ge le le mo ntweng le lebale le dikgwetlho go na nako nngwe mo o supang mongwe go thoko ga gago a gore a re motho a modimo a re thusane tau ke eo kgotsa matsholo ke ao nna mongwe wa letsholo la me re kgone go rarabolola bothata jo bo aparetseng um eh, bakgatla ke tlo simolola ke tlo nopola fela ka nngwe ya dikopano tsa rona kopano eo e e rileng morago ya rarabolola um bothata kgotsa dikgwetlho tse re lebaneng le tsona mo kgatleng ne le repheto le le kgosi ramono ba mpitsa ba re um rena kedi re utlwa go twe gate ko wena mongwe o e itseng gore yona thelebišene e ya makgatla e tswa kae kare batho ba modimo ke na le tharabololo ke tlo re tlhalosetsa gore e tswa kae e rile ka 2009 2009 santse ke le ko sabc eh, ne ke le mo lefapheng la dikgang la eh, setswana e be ke re ka gore ke feletswe ke- ke saletswe ke dingwaga di le nne gore ke ke nne mo mo yona pension e e- e re e tlwaetseng nte ke ye ko kgatleng ko simolola gore ke ke rute eh, bana ba ba kgatla thelebišene gore e dira jang go diragetse jalo ke dumela bakgatla ba le bantsi ba itse gore go diragetse ne go diragalang kwa george stachman ne ko sekolo sa television ne se le- se le koo re na le bana ba bakgatla ba le koo re ba ruta gore television e tsamaisiwa jang go tlang gore o nne cameraman o nne soundman o nne sengwe le sengwe um kgosi ramono le re ramfo khidumela ba ba ba utlwile gore eh, eh go na le mongwe o ka ra- o ka tlang a re fa eh bontlha jotlhe jwa gore thelebišene e tswa kae e rile morago ga foo eh ka bokhutshwane ka ba bolela gore ka bara ka ka ra eh, kgosi ya maloba re nyelala pilane ka morare jaanong um wena kgosi um pilane a re a re etse yana a re ko poleke ba re ke um centec mo haneju mo re tla buang le bona gore ba re fe one mafaratlhatlha a gore re kgone go ka simolola yona e ba bitsang trial television ne ntse ke le mongwe le ba bangwe ba nne ba- re le bararo le babedi yalo eh, go simolola so e ne nako atle ne ne e bidiwa bakgatla television ka joko gate e bidiwa- e bidiwa mojalafo bakgatla television yona mojalafo e le e bonang e eh, ke- ke television ya bakgatla bontsi ga ba itse Eh, go jera mone wa tlanthare le le re re filwe moenda ba re a ke sore a bakgatla ba itse gore a yona channel go teng mojalafo e ke yona television ya bakgatla motho o itseng ke o o le monang a lefa rre lesolo o a itse sentlentle ke yanang ka ba a sa le tlhalosetse gore television yana mo jalafo e sentlentle ko centec ba itse bakgatla television e simolotse yalo morago ga foo ya ga ga irwang ga irwang mathaithai ao gore e feleletse e setse fetotse leina ke ile ka la ka ka lawantshiwa um kgosekgolo batho ba ba ntha re na re ke eng nna lenyalala Re fetotse Bakgata TV, e setse e le Siaya TV kgotsa Moja Love. Re batho ba Modimo, dikarabo ga di mo nna. Eh, dikarabo di mo eh, go sepilana. Re le ko ko eh, ko ko ko- ko mogwase. Ba mpotsa gore go tle yang e le Bakgata TV ka gore mo trialeng e ne ntse e bidiwa Bakgata TV. Morago ga ba ga ba itse gore bo tla ka bonwenwe ba e fetola e be nna um seya tv go ranong ka jeko gate ke mo jalang fela um tsela e teng um go serampho o ntse a lwa le utlwile ka mokgwa ntse a kgaratlha ka teng re re latlhegetswe ke a hero mogaka

di tlabe di siame sebui sa ntle o rile di tlabe di siame o mongwe a latela sebui sengwe a re go weditswe ka mafoko a mongwe puo eo kgotsa molaetsa o wa re kgaratlhelo e ntse ba ba kgatla ba ba e le mo matsogong a kgosera mona le eh, kgos- le le le morena pheto le kgosikgolo le ba botlhe ba ntse ba mo eme nokeng nna ka re ba kgatla setse re ya kwa bofelong ko re tswang teng go kgakala ko re tswang teng go kgakala fela ka re um mosadimogolo mo lapeng mo o ne a tlhantse a mpona two days before matsatsi ano a bedi pele ga um re pheto a tlo tlhokofala tsatsi ne e le- ne e le mantagane la bobedi ne ne re- ne- ne ke golagana le ene bosigo le motsegare re bua e ke sa bue le ene ke bua le eh, re re file moenna ke ntse ka more o nko re monna o- a o batla sa because na ntse a tshwere ke mogotlhwane a tshwere ke mogotlhwane Sa re ke- e be ka morara motho wa modimo e ya ko ngakeng motho wa modimo o seka wa wa wa um mogotlhwane wa batla wa gotista mathata e rile ka labone ge se ke ke tlo amogela um puo eo um kgotsa molaetsa o ke le gore a ke itse gore ke reng fela ka re karabo e mogora masedi tharabololo ya batla mathata a bakgatla e mogora masedi ngwana wa